Inside all di yig-yagga on top say di party National Executive Committee meeting go hold today, di police no allow members of di pdp Board of Trustees plus even Maina Chiroma to enta into di building of di secretariat as such dem no fit do dia meeting for Wadata Plaza. Dis meeting na im dem suppose start before dem go come do di expanded caucus meeting. Di policemen mount like tough tough men for di gate Na so dem mount for di gate of di building and dem come make sure say anytin no happun for dia. Dem stop di members of di BOT from to get access to where di meeting suppose happun. Still on still, ogbonge government don drag dat Kogi Central senator wey dey for inside suspension, Natasha Akpoti-Uduaghan, for di Federal High Court, Abuja. Di government drag dis woman lawyer to di court to di case on monday based on six different different accusation of say she do cybercrime against senate presido godswill akpabio and before kogi state governor yahaya bello di peoples democratic party senator tok say she no guilty and justice mohammed umar come give her bail based on who she be di judge don shift di case go september 22 2025 to start di case. And moving on, four policemen na im dem dey feel say dem kill throway on Sunday for Udey community. And who kill dem? Dem feel say na people wey carry weapon wey na suspected herdsmen wey be wan gbege the community. One of the local people there wey follow tori people yarn on this kilikili say actually na the community bin call the policemen say help, help, dem wan gbege us o. Immediately di police come reach there, ah dem look here look there, dem say come on guys calm down, na so dem tell di community youths calm down don't worry there is no cause for alarm nothing dey happen. Dem say na so di policemen ma come do kpowai kpowai in di air to shoot warning shot, di next thing na im kpiam dem get another return fire from di suspected herdsmen wey bin dey hide inside bush dey plan to gbege di community. In di end, dem say four policemen na im dem kill inside dat gbas-gbos. And di Nigerian Education Loan Fund, Nelfund, don warn students say make dem dey careful because e get one fake portal now wey dem dey send all dis four one nine dagbo-dagbo message wey dem dey claim say Oga Presido Bola Tinubu don give order make dem reopen di Nelfund student loan portal. Hmm, dis warning dey for inside top paper wey drop for Abuja today wey be Monday from di now formed Director of Strategic Communications, Mrs Oseyemi Ola Oluwatuyi. Oluwatuyi come dey talk say dat information wey dey spread for dat online message na lie o, make anybody no believe am. She come dey ginger di whole public, especial students, parents, Guardians dem say make dem no dey click any link wey dem no fit confirm, make dem no ever ever submit dia personal or financial information on top websites dem wey dem no trust. And Govnor Abba Kabir Yusuf of Kano State na im lead a very top group of pipo to di burial of di late business sabi man and senior countryman Alhaji Aminu Alhassan Dantata. Di burial of Oga Dantata go happun for di holy city of Medina inside di Kingdom of Saudi Arabia according by im wish wey e die in di early momo of on Saturday for Abu Dhabi inside United Arab Emirates. According by di govnor tok-tok pesin Sanusi Bature Dawakin-Tofa, di govnor go go wit Emir of Kano Muhammadu Sanusi di Second, wit Jigawa State Govnor Alhaji Umar Namadi, before before Jigawa State Governor Barrister Ali Sa'ad Birnin Kudu and plenty other top top oga dem. And make we comot for Nigeria enter for inside outside country wey be say two US firefighters dem don kill dem throway, the third one wunjure after one man koro koro in opundensha start a fire come begin dey shoot at the firefighter people dem wey come to come quench the fire when e hide somewhere take ambush dem for plenty plenty hours. Dis man wey carry dis gun wey shoot so, wey pipo dem wey dey investigate say na only am wan do dis tin, just begin dey shoot afta di firefighter pipo reach to dat place wey dey for Canfield Mountain, just north of Coeur d'Alene, Idaho, on Sunday. Pipo dem wey dey do law enforcement and di pipo wey dey quench fire, na so dis man begin to shoot dem like a sniper for inside dis tin wey happun and dem one special weapons and tactics team wey dem dey call SWAT bin later locate one man wey don die close to wia di gbas-gbos for happun. And na here na we go take close mouth on top sharp sharp tori for dis time. Join us again inside di four o'clock hour for anoda beautiful one. Until den, continue to enjoy us for on top all of our social media handles at Christed Radio TV. My name na Princess Anyiana. Thank you say you tanda with us.